Mähriban myhmanlar Mähriban meň podpisçiklerim Mähriban şyp uly konkursa gatnaşanlar şunça wagt garaşanlar ilki bilen hemmäňize bagyşlaň desim gelýär sebäbi diýseň kyn düşdi diýseň uly göwrümli boldy bu şonuň üçin hemmäňize ilki bilen sagbolsun aýdýan soňam bagyşla diýýän soňam köp almady onam bagyşlaň bul biziň günämiz däl indi ahyr saýlandy ine elbetde ilkinji ýagny S on S ony Eýýäm oýnaldy. Olam, hakykatdanam, pramoý efirde oýnaldy, siz ony TM Maxi-niň sahypasynda nädip saýlanyşyny görüp bilýäňiz. Men ýaňy o wagt toýdadym, gelip ýetişmedim, edil şol ýetişigimden, bar gelip bildigimden edil şu wagt gelip durşum. Ine, häzir. Men ýagny bu ýeňijini saýlamazdan öňünçäk, adyny aýtmazdan öňünçäk men bir zada üns berdim-de, hakykatdan hem bar-a, bilýäňmi, şu näme üçin şo şular ýaly zat boldy, birazajyk kesildi, biriniň nesibesimikä diýýän. Men şo taýda hakykatdan hem biriniň nesibesi bar bolmagy mümkin. A kim ussa hakykatdan ýürek bilen arzuw edýän zadym bir hakykatdanam şol maşyna şol telefona hakykatdanam mätäç adam utsa has begenerdim tapawudy ýok haýsyňyz utsaňyzam ýöne hakykatdanam mätäç adam utsa men öz iň uly dilegim indi Siz eger mümkin bolsa siz Ballymy ýagny ýekeje ýekeje mün siz ýaňky şy SO-nyň eýesini bilesiňiz gelýän bolsa TM TMaxi owa TMaxi-niň sahypasyna girip pramoý efirinde görüp bilýäňiz.

Ine ýöne bärki bärki şu wagt nemeler şuňa begenýänsiňiz. Ýene täzeler oýnaýar. Bagym meni hiç hili utmady sebäbi üns beriň diýip men size ýatladypdym öý saklaý bir kamera galmasyn. Goýuşsaýda bolmasa. Ýok ýok tutup oturyň nemede. Bally men. Ýa utdy diýipdik, utmady. Sebäbi, sebäbi Liza ony saýlady. Ýöne, ýagny biziň ýaňky etmeli şertimizi ýerine ýetirmändir, meni otmýaçit etmändir. Elli adama goşulypdyrmy? Ýok, gerek dal, şu bir şert etmedik bolsa, gol aňyrsyn, baryny baş gerek däl.
Onda.

Meň pikirime ene SO-na Türkmenistandanam däl öýdýänem. Şabelnik diş men bilerin. Hökman aýdaryn. Kim bolsa-da hakykatdan hem hemme şertlerini edipdir. Başda ýaňky Bally Menýany utdy, ýöne ol ýaňky şo etmeli zatlaryny etmändir. Indi Indi iPhone on bir pro. iPhone on bir pro. Kim udýar? Häzir görýäs.
Aý bolýa ha goýaýyş taýda. Goýuş taýda.
Gorkýan lan. Gorkma.
Gorkul zady ýeň geçip gitdi bolly.
Gorkup gorkup. Ine. A ýaňky Görşüňiz ýaly, şabelniki bu näme näme näme näme. Şol utdy. Indi ýaňky diýşim ýaly iPhone on bir. Eger-de eger mümkin bolsa şo laýka basmasaňyz ýa-ki ýürejige basmasaňyz doňmaz. Eger mümkin bolsa basmaň. Häzir Gitdikmi?

Ha size her biriňize üstünlik arzuw edesim gelýär. Ýöne häzir gynanmaň, ökünmäň, meň maňlaýym salýon eken diýip hiç hili neme etmäň. Bu gezek bolmasa indikide bolar, indikide bolmasa ondan aňyrkyda bolar. Ýöne hakykatdanam ynanaýyň adamlar, ýüregim bilen aýdýan. Ine şu hakykatdan oýnap otyrys şu wagt. Hiç hili neme ýok. Şonuň üçinem gynanmaň diýjek bolýan-da. Hakykatdanam şu biriniň nesibesi häzir bir knopkada çözýän şony bir knopkada basýaň bir knopkada biri maşyn alýar. Ebera ýüregim bara dogrymy aýdaýyn. Bilýän dogaňyz bolsa okaň şu wagt. Birazajyk garaşaýyn size. Liza ony ýerden tanyş tapyp bilmeýäňiz dogrudan dogry aýdaýyn. Iň bir Ýok şeý diýip ekrana düşmesin boldy. Hakykatdanam hiç hili alap bolmaýar.

Sponsorlar iň soň gezek soraýan. Beräýiňoo. Nämäni görkezmediňeý şonda-da görkezmediň diýýä ine ine görkezmedim ona ona alyň mundan başga men nädip görkezeýinow näilleý bilýän mundan soň siz näli aý näme ýasama Ýöne hakykatdanam eliňizi ýüregiňizde goýuň i şony ýüregiň diňläň men hakykatdanam ine hudaý bar hiç zat aglamok ine şonuň üçinem hakyky oýnap otyryn men prosta janym ine bir knopka basyp birine maşyn berip goýbermeli men şu wagt hiç hili edip biljek zadym ýok ýöne belkem birje meň edip biljek zadym dileg edýän hakykatdanam mätäç adam alsyn diýän nary udaçi kemmäge däl

Spasibo no ty mog bym wygrat awtomobil Poçemu Eý Dost jan Yklym Yklym Joraýew Hiç zat atmejit etmänsiňa drug jan Barmy sen şu wagt Sen maşyny tutduňow ýöne sen hiç zat etmänsiňa janan. Wah. Bolýa. Indiki maňlaýyňyzdan bu iş zat aýtmaya jüdetlendir. Indiki elini zandyraýa dogrymy aýdaýyn. Taýyn monda. Maňlaýyňyzdan.

Eger bar bolsaň hökman ugrat şu wagt biz gön pramoý efire goşjak ana w efir tam onlaýn Net tamam
net. Boldy indi goşaň onlaýn onlaýn monlaýn näme bilip bolýara Taganowa Jen maşyn utdyň nesip etsin haýyrly maşyn bolsun hökmany suratda maňa ýazýaň Öz eljagazym bilen gowşurýan. Eger-de sen bärde däl bolsaň, öýümizdäkilere gowşurýan. Tapawudy ýok. Ýaňky üç utan. Kim, kim? Birlenji kim? Tagan we Jen.